א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער פֿערציק מיט ר' יוסף זאב בראווער, א גוטן טייערע ר' יוסף זאב. א גוטן טייערע ר' פנחס און א גוטן אלע חשובע צוהערער.
סאו ר' יוסף זאב, ס'איז אריינגעקומען א שאלה פון א בחור, איך ווייס נישט ווי אלט ער איז, אויף אן קול סאונדט ער ווי דרײַצן פֿערצן אזוי מיין איך, ניין?
אוקיי. אוקיי. אקעי, סאו לאמיר נישט שאצן. און ער זאגט אז ער איז אסאך מאל אין לעבן פילט ער זייער צומישט, און צו דו וואלסט אים געקענט העלפן מיט דעם? וואלסט אים געקענט געבן עפעס עצות וואס צו טון דערוועגן? נו?
א גוטע שאלה, קודם כל ליב די שאלה. דאס קענסטו זען אויף מיר, איך האב עס ליב. יא, דעפינעטלי. כ'מיין עס זאל זיך פרעגן די שאלות, קודם כל וואס זענען מיינע שאלות? וואס באדערט מיך? וואס זענען מיינע קוועשאנס?

סעלושענס און עצות און איך עטליעסט ווען איך טריי אפשר פאר קאוטשינג איז יענץ גוט אבער פאר טערעפי טריי איך נישט צו געבן סעלושענס און עצות פארקערט איך טריי צו גיין אין די שורש פון די פון וואס דא גייט פאר איז ווען איך מצליח אז איינער גייט אוועק פון מיר און זאגט מיר לייק וואו איך בין אינגאנצן צומישט און איך בין אזויווי וואו שכוח פאר די גוטע פידבעק איך מיין ציל איז גערעכט איך וועל טאקע צומישן דאס איז געווען מיין, דאס וואס איך האב געוואלט, עטליסט אין די ביגינינג, עטליסט ווען מען הייבט אן, און מענטשן, זייער אסאך מאל מענטשן קומען אן און זיי ווייסן, זייער לעבן איז מסודר, און ער ווייסט אז זיין לעבן דרייט זיך ארום די צוויי דריי פראבלעמען, און ער טובל'ט זיך נאכאמאל, איך קען גארנישט טון, איך בין זייער פויל, איך בין נישט מסוגל צו אויספירן גארנישט, אויף וועלכע איך בין נישט מסוגל צו אויספירן גארנישט ממילא.

רגע צו זיין צומישט, פארקערט, צומישט איז גוט, יעצט וויאזוי מען דארף דילן מיט די צומישטקייט, קודם כל פרעג דיך, מיט וואס בין איך צומישט, וואס זענען מיינע קוועשאנס, וואס ווייס איך נישט, און פון די אנדערע זייט קענסטו אויך טרייען, סיי פערעלעל בשעת דו טוסט אויך דאס קענסטו אויך טון, פון וואו בין איך נישט צומישט, וואס ווייס איך זיכער יא, קענסט אנהייבן פון דעם וואס דו ווייסט אז דו ביסט א איד, און דו ווייסט אז דו ווילסט זיך פירן מיט תורה ומצוות, און דו ווייסט אז דו ווילסט זיין א גוטע מענטש, און א. הייב זיך אן צו טרעפן אבער פארקערט זיין צומישט זייער גוט דו טוסט די רייט זאך וואס דו דארפסט טון פאר דיין עידזש און סטעידזש. יא, און האסט עס ארויסגעברענגט יוסף זאב אז עס איז אויך כדאי צו געדענקן, זאג מיר צו ביסט מסכים, עס איז כדאי צו וויסן אז דאס איז נארמאל, עס איז א נארמאלע חלק פון די סטעידזש אין לעבן, פון די יארן, פון די תקופה, צו זיין צומישט, דאס איז העכסט נארמאל, קודם די צומישעניש גייט לכ' מסתמא נישט אוועק לקח דעם, מען איך געדענק זיך ביי די עידזש, אויך מיט קאנפיוזשענס, מיט צומישעניש, מיט נעפל, נישט קלארקייט, און דאס איז עס, אזוי קומט עס. און איך קען דיך יעצט, און איך זע דו ביסט פנחס גלאבער, וואס טויזענטער מענטשן הערן דיך אויס און ליינען דיינע זאכן, און אויב דו וואלסט ווען נישט געווען צומישט ביי יענע עיזש, נאר דו וואלסט געווען זייער קלאר און באזעצט מיט דיינע פאר קינדערישע שטותים אין דיין קאפ, וואלסטו קיינמאל נישט צוריקגעקומען צו די פלאץ וואו דו ביסט יעצט. אה.
סאו דאס מיינט אז די עצה פאר מיר איז נאכאמאל אדורך צו גיין א תקופה פון צומישעניש איך זאל קענען וואקסן? דאס איז וואס איך האב ליב גראדע, איך זאג אסאך פאר מענטשן איך איך פרוביר צו איך איך וויל אדרבה איך וויל קענען זאגן איך בין צומישט איך וויל פארקערט ווען איך הייב אן זעהן אז איך האב ארויס צופיל זעך און איך בין צו קלאר, הויב איך אן מורא האבן אז אפשר קום איך אן צו עפעס א סטעטוס קווא און איך הער אויף צו וואקסן, איך וויל נישט זיין. יעצט די עכטע תירוץ אויף די, די עכטע אמת, וויאזוי מ'נעמט צאם די ביידע זייטן סיי פון די מעלה פון זיין צומישט און סיי וואס קען מען טון יא צו ווערן קלאר און וויאזוי צו דילן מיט צומישטקייט, כ'מיין אז דאס דיפיינד די, דאס דיפיינד די. דער גוטער ריכטיגער פלאזיא מענטש וויל זיין, ער וויל נישט זיין צו צומישט ווייל דעמאלטס עקזיסט ער נישט, און ער וויל נישט זיין צו קלאר ווייל דעמאלטס איז ער באזעצט און ער ווערט ער הערט אויף זיין א הולך. צו זיין א ריכטיגע הולך איז צו זיין, כ'האב געזען אמאל איינער, פון מ'גיבט צו די פרשיות ווי מ'רעדט פון די אבות הקדושים, איז האב איך געהערט איינער איינער אמאל אין די פרשיות האט ער ארומגערעדט טאקע די ענין וואס מ'זעט ביי די אבות אז זיי האבן אייביג, עטס גייטס בעיקר אויף יעקב, אבער איך מיין אז ביי אברהם אבינו איז אויכעט גאר גאר שטארק מיט די צען נסיונות. זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט פונקטליך וואס ס'ווארט זיי אפ אין די קומענדיגע תקופה, אייביג איז געווען אזעלכע נסיונות און אזעלכע מציאות ווי מ'געדארפט, ווי מ'זאגט, זיך דראפן אויף גראדע ווענט, געדארפט אייביג, יעצט ברוך השם אז אונז האבן שוין געהאט די אבות און אונז באלאנגט מיר צו א פאלק וואס אונז ווייסן שוין גאנץ אסאך זאכן וואס יא צו טון און אויף יענע חלקים דארפן מיר נישט זיין צומישט, יענע חלקים, דאס איז, דא קום איך צו צו נאך א פוינט וואס איך האב געוואלט זאגן איז. עפן אויף ספרים, הייב אן לערנען ספרים, יעדע בחור, יעדע אינגערמאן, יעדע מבקש ווייסט געוויסע ספרים אדער געוויסע זאכן וואס מען לערנט, צו ס'דא וואס האבן ליב צו גיין צו די ראשונים, ס'דא וואס האבן ליב צו לערנען חסידות, ס'דא וואס האבן ליב צו לערנען מער על התורה אדער אזעלכע זאכן, און מוסר, ס'דא אסאך ספרים וואס העלפן שטארק ארויס אויף די זאכן, איז ממילא כ'מיין אז יעצט איז דיין צייט, יעצט איז דיין טשענס צו. צו אביסל ארומקוקן און זעהן און הערן סיי משפיעים וואס לעבן נאך היינט מיט אונז, סיי צדיקים וואס האבן געשריבן ספרים אויף די נושאים, דער פיאסעצנער איז זייער זייער גוט אויף דעם, די חובת התלמידים באציט זיך גאר גאר אסאך טאקע ממש צו די זאך, און נאך א נקודה איז זיך צו קאנעקטן צו. ערוואקסענע מענטשן, ערליכע באזעסענע מענטשן, וואס ווייסן יא אביסל וואס טוט זיך, וואס דו האסט געזען וואס זענען מצליח, צי זיי זענען משפיעים ארום דיר, סיי וואס דו קענסט אינטערעקט מיט זיי אין א אין פערזענליך, סיי מענטשן וואס זענען אפילו אין די אנדערע עק וועלט אבער האלטן זיך דא, אזוי ווי קאראלושנע, די זאכן, דו קענסט אייביג מיטהאלטן דרשות פון יעדעם און באקומען א קלארקייט און בעיקר אויב דו קענסט אפילו נישט א משפיען אפילו א גוטן יונגערמאן איינער פון די סטעף וואס דרייט זיך ארום דיר אדער אדער איז יעצט די צייט אויב דו קענסט ריקאנעקטן מיט דיין טאטע אדער מיט מענטשן אין דיין משפחה אפילו פון דיינע געשוויסטער אויף א נייע מעטשור לעוועל ביז יעצט איז עס געווען אויף א קינדערישע לעוועל יעצט גיי צוריק צו זיי קאנעקט צו זיי אין א מעטשור לעוועל איך בין צומישט לייק וואס קענען מיר מיך ווייזן איך גיי אויסלערנען עפעס אויפן לעבן. אגב, עפי ס זע איך, כ'האב געהערט אמאל פון א. א מומחה אין תורת הנפש, געזאגט א איד וואס טראכט גוט, וויל גוט, איז דבוק אין גוטע זאכן, אז צומישעניש, נישט נאר ביי בחורים, ביי ערוואקסענע מענטש, איז געווענטליך א אנדייטונג, אינדיקעישאן, אז מען גייט אריבער צו א נייע שטאפל אין לעבן. דאס הייסט מען הייבט זיך אויף א שטאפל ארויף, און עס איז דא א אינדערצווישן תקופה ווען עס איז דא קאנפיוזשן, עס הערשט צומישעניש. יענער האט מיר עס געזאגט לגבי טראומא. מענטשן וואס ארבעטן און יעדער אויף זיין אופן, יא מיט הדרכה, און טראומאס קומען ארויף, אלטע ווייטאגן, טיף באגראבענע און אפילו האלב פארגעסענע ווייטאגן קומען ארויף, און ווען מען לאזט עס ארויף קומען און ס'פראסעסט זיך, אזוי מען רופט עס אין דיין שפראך, יעצט אין די פראפעשענעל שפראך, קומט א פיריעד פון קאנפיוזשען.

זאגסט ס'קען געשען אויך שפעטער ביי עלטער ביי ערוואקסענע וואס האבן נישט דאס אלס א חלק פונעם סדר החיים פון די קעלענדער אוו לייף יא און ס'קען זיך אויך מאכן אזא תקופה און בדרך כלל איז עס דווקא א גוטע סימן אז הילינג האלט אינמיטן געשען. יא, פראסעסינג. איך האלט איינע פון די קורסעס וואס איך נעם יעצט איז אין נערעטיוו טעראפי. וויאזוי הייסט עס? נערעטיוו. נערעטיוו טעראפי, וואס הייסט עס? ס'איז דא א מהלך אין טעראפי ס'איז דא אפאר הונדערט מהלכים, איינע פון די שטארקע מהלכים וואס איך לערן יעצט ביי איינעם וואס ער גייט מיט די מהלך איז נערעטיוו טעראפי, נערעטיוו אין קורצן איז די מענטש קומט אריין מיט זיין פראבלעם האט ער זייער זייער א שמאלע סטארי, זייער א סימפל מיט אפאר קליינע פאקטן אזוי ווי איך האב פריער געזאגט יא ס'דרייט זיך ארום די זעלבע פאר מחשבות, ער קומט אריין איך טויג נישט צו דעם און דעם אדער איך בין דאס איך בין יענץ איך גיי שוין קיינמאל נישט די אלע מיני זאכן און די שיטה וואס ארבעט מיט נערטיוו איז צו אויסברייטערן זיין סטארי טרעפן אין זיינע זאכן ווי ער זאגט אליין טרעפן כל מיני זאכן ווי ער איז יא בעסער און ווי סאו עס איז דא צוויי מיני וועגן צוויי מיני נקודות ווי מען קען עס טון איין פוינט איז די קענסט דארט זיצן אזוי ווי ער קומט אריין. און דו זעצט דיך אראפ מיט דיין פען ענד פעיפער און ער הייבט אן פארציילן, סאו מאכסטו אזוי ווי איין קאלום, די רעכטע זייט שרייבסטו אלע זאכן וויאזוי ער לייגט אראפ, לייגט דו לייגסט אראפ זיין שמאלע סטארי וואס ער לייגט דארטן, און די לינקע זייט שרייבסט דיך אראפ אלע נקודות וואס עס שיינט דיך אויף ווי דו קענסט אנפאנגען אביסל פארשפרייט און אביסל טשעינדזשן די וועג וויאזוי יענער קוקט אויף זיך אליין און אויף זיין אישו. לאמיר טרייען צו נעמען א משל פשוט זאל זיין ס'זאל זיין גרינגער אנצוכאפן ווי עפעס קאנקריט, אימיצער קומט אריין איך ווייס ער איז נישט מצליח אין ביזנעס, ער איז נישט מצליח מיט א דזשאב, לאמיר רעדן פון אינגערמאן, און ער איז א דורכפאל, דערפאר ער איז א דורכפאל, ער האט פארדעם אויך נישט מצליח געווען, און ער איז נישט מצליח געהעריג נישט אינדערהיים אויך נישט, מיט קשר מיט אנדערע מענטשן, מיט זיינע קינדער, מיט זיינע נאנטע, איז ער נישט מצליח, א בחור מיט חברים, נישט מצליח, אקעי, סאו קומט אריין לאמיר זאגן צו יוסף זאב, זעצט זיך אוועק אויפן קאוטש, וויאזוי גייט עס? יא יא. אויפן קאוטש.
אדער אויפן קאוטש אדער אויפן זום, און און ער הייבט אן פארציילן דאס ווי ער נישט מער, און אינמיטן בשעת ער רעדט געט ער אזא ווארף אריין פון, און ס'איז געווען דעמאלטס יענע קליינע תקופה וואס דעמאלטס האב איך עוסק געווען אין יענץ און יענץ, ער גייט נישט זאגן דעמאלטס האב איך יא מצליח געווען ווי אים, וועגן ער איז יעצט איז אין די דאס איז וואס איך שרייב עס אריבער מיך, אה יענע תקופה וואס ער האט דעוועלאפט יענע פראדוקט אדער ער איז מצליח געווען צו אינוועסטן דא אדער טון דאס, אדער האט יום מצליח געווען און פלוצלינג הער איך אז ער האט א שטוב פול מיט קינדער און און אז ער איז טאקע נישט מצליח אין ביזנעס צו מאכן די מיליאנען וואס ער וויל אבער ער האט א שיינע בעל פרנסה און ער געבט צדקה און לייק איך הייב אן זעהן זייער אסאך שיינע זאכן איך הער זיין סאושעל לייף איז זייער גוט און האט א חברותא טאקע וואס ער לערנט כ'האב מיך פונק אפגערעדט צו מיין חבר, מיין נאנטע חבר, א רגע, וועגן דעם אז איך בין נישט מצליח מיט קשרים מיט אנדערע מענטשן. אויף די לינקע זייט איז געגאנגען אז ער האט א נאנטע חבר און ער איז מצליח צו קאמיוניקעיטן מיט אים. וועגן אין די רעכטע זייט איז געשטאנען אז ער איז נישט מצליח און ער רעדט נישט צו קיינעם און ער ווייסט נישט און ער קען נישט און ער טוט נישט, נו דאס איז איין וועג וויאזוי מען קען טון, די אנדערע וועג איז אן קיין פען אן קיין פעיפער דזשאסט איך זיץ און איך לאמיך פארלוירן גיין ב קאנטשעסלי אקעי. מיך די טערעפיסט אדער די מטופל? און די טערעפיסט לאזט זיך פארלוירן גיין אין די סטארי וואס יענער פארציילט, איך שווים מיט מיט אים אן קיין, איך שרייב נישט אראפ גארנישט און איך האלט נישט גארנישט קיין חשבון פונקטליך אויף וואס וואס ער זאגט, איך לאז מיך מיט מיין אינטואישן אן קיין, איך האב נישט קיין אהנונג וויאזוי די סעשאן גייט זיך ענדיגן, איך ווייס אפילו נישט פונקטליך וואס איך וויל יעצט. מיטן אויסהערן כאילו וואס איך טריי אויפצופיקן, איך בין דשאסט דא און איך הער אים גוט אויס און איך לייג מיך אינגאנצן אריין אין אים און איך ווער פארלוירן אין די מעשה, ס'קען זיין אז איך גיי אפילו אריינגעשלעפט ווערן אביסל אין זיין נערעטיוו, אין זיין וועג וויאזוי ער קוקט אויף די זאך, און יעצט דאס איז געווען די קאורס וואס ער האט גערעדט פאריגע וואך, האט ער אים גערעדט ביידע זייטן און האט זיי אביסל פרוביר זיך ארום צו שפילן מיט די וועג מיט יענע וועג, מען האט זיך צוטיילט אזוי די גרופס אין אפאר טערעפיסט, איינער איז געווען דער וואס האט גע'עקט אז ער קומט פארציילן די אישו וואס ער האט, און איינער האט אים גוט אויסגעפרעגט און ער האט פרובירט צו פאוקוסן א גאנצע צייט אין א געוויסע וועג, אדער נישט צו פאוקוסן גארנישט, און די אנדערער, דער דריטער, האט געקוקט אויף דעם טערעפיסט און האט אים שפעטער אויסגעפרעגט how it was, די עקספיריענס צו זיצן מיט אים אזוי. סאו דארטן האב איך אויך גע. איז איך בין זייער שטארק אייביג, נאך פאר די קורס און אפילו נאך די קורס בין איך אייביג נוטה, נישט אויף די מהלך פון שטיין און שרייבן פונקטליך אויפפיקן, איך בין יא נוטה אויף די כמ לאמיר זיך לאזן פארלוירן גיין, און איך טו עס אין יעדע סעשאן, סיי ווען איך זיץ מיט קאפלס סיי ווען איך זיץ מיט פריוואטע, לאמיר. לאמיר דזשאסט לאזן זאכן געשען פון זיך אליין און אריינגיין אין די אננאון, רוב מענטשן. וואס איז די פוינט ר' יוסי זאב? וואס איז די פוינט פון די מהלך פון. וואס די מעלה פון. זיך לאזן פארלוירן, דאס וואס דו דיסקרייבסט יעצט. ווייל,
פארוואס האב איך דאס אריינגעברענגט? ווייל איך וויל צוריקקומען צו די פוינט וואס דו האסט געזאגט. ווען איך שטיי רעדי מיטן פען און פעפער בין איך מער ווייניגער דיסיידעט וואס איז ראונג מיט זיין שמאלע סטארי, וואס איך גרויסע חכם וויל אים אויפקלערן מיט, און איך גיי מיך מער ווייניגער בלייבן סטאק אויף דעי זאך אדער יא אדער נישט מצליח זיין צו באמת ארויסהאבן וואס איז ראונג מיט זיין וויזשן פון די סטארי און וואס איז רייט מיט וואס מ'קען אונטער דאס נייע בליקן. אויף א פאזיטיוו אויף א מער העלטי וועג,
אבער אויב איך אויב איך לאז מיך פארלוירן ווערן אין די פראסעס און דשאסט איך גיי מיט מיט אים און איך בין באמת מיט אים און איך שווים מיט מיט אים אסאך מאל אלס א חלק פון די טרעינינג האב איך מער ווי איין מאל געוואטשט ס'איז א זאך וואס אונז דארפן טון קוקן וויאזוי אנדערע טעראפיסטס טוען טעראפי יא. איך קוק יעצט וויאזוי א טערעפיסט טוט טערעפי. איז א, דו זעסט, דו זעסט ווי ער לייגט אראפ א עקזעמפל, איך רעד פון וואטשן וויאזוי איינער איז געגאנגען, א טערעפיסט איז געגאנגען און גענומען א האומלעס פון גאס און געטון טערעפי מיט יענעם אויפן סטעידזש, און טויזענטער טערעפיסטס האבן עס מיטגעהאלטן, צו צו מיטהאלטן די זאך, דאס איז עס איז גאר גאר אינטערעסאנט, איז איינע פון די אינטערעסאנטסטע זאכן וואס איז געווען מערקבאר בשעת ער איז געזיצן דארט, איז אסאך מאל אינמיטן אין די שמועס, די ווייסט אפילו נישט ווער איז די טערעפיסט און ווער איז די קלייענט.
שוואונ עד כדי כך? עד כדי כך.
ס'איז געבויט אויף די מעשה פון פון רבי נחמן אויך מיטן הינדיק, יא? קענסט די מעשה? יא. בן מלך, אפשר פארציילסטו א רגע די מעשה? שוין. בן מלך האט איז האט באשלאסן ס'איז א קאטשקע געגאנגען אונטערן טיש און האט זיך אנגעהויבן אויפפירן ווי א קאטשקע, טאנצן, קוואקענען און עסן אויף נאכלויפן די ברעקלעך, יא און עטס באקאטשקעט אזוי עד הסוף און קיינער האט נישט געקענט פועל'ן ווארום רבי איד ביסט נישט קיין קאטשקע סטאפ נו ס'האט נישט געארבעט ווייל אקעי לאמיך מעג איך צולייגן מיין אייגענע השערה אזוי אז ווייל וואס ווייסן זיי ער איז אין די קאטשקע וועלט און זיי זענען די מענטשן וועלט איך מיין עפעס איז נישט דא דא א תהום צווישן אונז וואס קיצור איז אנגעקומען איינער וואס האט געכאפט די זאך. און ער האט זיך אויך געטאנצן אונטערן טיש, און ער האט אנגעהויבן שפילן די זעלבע געים, ער האט געשפילט די זעלבע געים, ער איז אויך געווען א קאטשקע, נו, און דער בן מלך פרעגט אים, וואס זוכסטו דא? דאס הייסט איך בין א קאטשקע, און וואס איז, יא, און א קאטשקע איז אונטערן טיש, און א קאטשקע טוט וואס קאטשקעס טוען, שוין, די צוויי קאטשקעס האבן זיך באפריינדעט, און צוביסלעך האט דער. קאטשקע נומבער טו האט אנגעהויבן טוהן קלייניגקייטן שינויים, למשל אז לאמיר זאגן פארדעם האבן זיי נאכגעלאפן און געכאפט ברעקלעך וואס זענען אראפגעפאלן אונטערן טיש, איז ער איז געגאנגען און ער האט אנגעהויבן וואס? נישט נאר מיט די ברעקלעך נאר געהעריגע שטיקלעך, געהעריגע שטיקלעך, נאכדעם האט ער זיך אנגעטוהן זאקן אויף די קאטשקע פיס, קיצור יענער האט געטוהן בהדרגה מורא'דיגע שטאטע זאכן, און ער האט יעדעס מאל מסביר געווען די קאטשקע נומבער וואן, די בן מלך, האט אים געפרעגט וואס פשט פון דעם?

און און און אים אזוי ארויפהייבן פון די פלאץ ווי ער איז געווען, יעצט אויב איך האלט מיך ביי מיינס, און איך קום דארט אן אזוי מיט די צביקות יא מיט די גלעזער ווי א גרויסע פראפעסער וואס גייט וואס איז ריכטיג וואס איז נישט ריכטיג, איך ווייס איך גיי בלייבן די קליינע כיתה ווי איך בין, און איך גיי אים נישט קיין סאך העלפן, אמאל יא אמאל נישט, ס'ווענדט זיך אויב איז טאקע באמת ווארט, און אויב די סטארי איז אבוויעס און די גייסט אים קענען ווייזן, געב א קוק, אקעי, קען זיין. א העכערע כיתה ווי דעם איז ווען דו לאזט דיך באמת גיין פארלוירן אין די פראסעס, און אזוי קענסטו אים נעמען צו סאך סאך א העכערע און א ווייטערע לעוועל, טאקע ווייל דו לאזט דיך פארלירן, און דאס טו איך אפילו מיט מענטשן וואס ליידן פון סייקאסיס, נישט איך, דאס איז א באקאנטע מהלך. סייקאסיס מיינט עכט צושפילטע נערוון, יא ממש נישט דא. וואס מען רופט ביי אונז יא א נערוון בראך אדער איך מיין, סייקאסיס מיינט א מענטש וואס איז קאמפליטלי נישט דא, און איך האב אפילו געליינט די וואך, איך מיין איינער פון די דאקטוירים מיט וועם איך ארבעט,

איז פול מיט זיבעצן קינדער און ס'איז אלעס ב זענען די קינדער פון דעם פון דעם מענטש און זיי זיי מוטשענען זיך בקיצור און צוביסלעך זענען נאך אין א פראסעס פון צוויי דריי יאר זענען אין דעם דמיון פון דעם פעישענט ניין געשטארבן זענען געשטארבן און און די דאקטער האט געפרעגט וואס זאל מען טון מיט די קינד וואס איז יעצט געשטארבן דא אין דעם רום בדמיון און. און די פעישענט האט געזאגט נע ס'גייט דזשאסט נעלם ווערן פון זיך אליין דארף גארנישט טון מיט די און אזוי די פראסעס פון זיבעצן און די פעישענט האט געקלאגט אויף די אלע קיצור א גאנצע אריכות און למעשה האט ער מצליח געווען צוריק צו ברענגען די מענטש אינגאנצן צו די נארמאלקייט ס'איז א ס'איז א ס'איז זייער זייער א טיפע וועג און מ'דארף דאס גאר גאר גוט קענען און ס'איז א מחודש'דיגע וועג אויכעט. יא.
די מעשה פון יוסף זאב, ס'דערמאנט מיך, כ'מיין פון וועם שטייט דאס? כ'מיין ס'שטייט פון מאור עיניים. אז ער שטעלט זיך אויף דער בעל כרחך אתה חי, וואס איז פשט בעל כרחך אתה חי? איז מען דען געצווינגען צו לעבן? איז דען נישט דא אז אזויווי א מענטש נעמט זיך בכלל אריין אין דאס לעבן, אזוי בעל כרחך אתה חי איז די רצון צו לעבן, א מענטש האט א רצון, און די רצון קען ער זיך נישט צונעמען. ווייל וראי' א מענטש קען זיך נישט אליין, ער זאגט עס נישט, איך בין גענוג צו, א מענטש קען נישט בידיים זיך אליין גיין דערשטיקן, האלטן די הענט ביים האלז און זיך אליין דערשטיקן, איך ווייס שוין געשען אזא זאך, ער דארף נעמען א שטריק, ער זאל פארלירן דעם קאנטראל, ווייל א מענטש האט א רצון צו לעבן, און דעם רצון, דער טיף אינערליכער רצון, ער קען עס אוועריידן, אבער דער רצון בלייבט דארטן. סאו די נקודה מיין איך וואס ער זאגט, איך מיין עס קומט פון דעם אור עיניים, איך דענק נאר נישט וואו, די נקודה איז אז די פאקט אז א מענטש האט א רצון, דאס איז בעל כרחך און דאס איז דאס איז אה ניין דמם איך אז דאס איז די חי די חיות די פאקט אז ער האט א רצון בעל כרחך אתה חי אז די פאקט אז ער האט א רצון דאס איז די דאס מיינט זיין חיות אז ער לעבט סאו זאגסטו די נעמסט עס צוריק צום צוריק צום שורש שטאטס צו צוקומען מיט א פען ענד פעיפער מיט הנחות קדימות וועגענעם אדער אפילו הנחות מאוחרות. פארסטו סתם מיט מיט אים, עפעס איז דא דא, יענער איז עפעס, ער וויל עפעס, און דו שימסט מיט מיט דעם, און אזוי וועט מען מסכן די זאך ביים שורש. יא.
אגב, אויף די נושא אליין וואס דו האסט ארויפגעברענגט דא, פון על כרחך אתה חי, האסטו עפעס וואס איך האב שוין געהאט די נסיון און די זכיה צו ארבעטן מיט מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען דעם נסיון אז זיי ווילן נישט לעבן און זיך פרובירט דאס נעמען דאס לעבן און ס'איז געלונגען נישט געלונגען, פארשטייט זיך נישט געלונגען אויב ס'איז געלונגען דעמאלטס זענען זיי נישט דא, איינער פון זיי האט מיך אמאל געזאגט ווייסט ווען כ'האב מיך גענומען דאס לעבן, האב איך אים געזאגט דו האסט דיך נישט גענומען דאס לעבן אויב יא רעדסטו נישט מיט מיר. בקיצור איז וויכטיג צו זאגן טאקע די נקודה. אז ווען א מענטש טוט דאס ווען ער פילט ליידער אז די לעבן איז אים אזוי פעינפול און אזוי ביטער אז ער אז אז ער קען אז די צער וואס א מענטש האט ווען ער דארף זיך חס ושלום אליין אריינלייגן אין די מצב, עס איז א האקעלע נושא צו רעדן ברבים אויף דעם, איך האף אונז האבן עס נישט אנגערירט צו שטארק, איז טאקע ממש די נקודה, ווען א מענטש פארלירט דעם טעם פון זיין לעבן. בקיצור, גוטע טעראפי, די ציל דערפון איז טאקע צוריק צו ברענגען די טעם פון לעבן אז מענטשן זאלן וועלן לעבן, מענטשן זאלן הנאה פון זייער לעבן, זייער לעבן זאל זיין פיל מיט חיות.
איז ממילא לאמיר צוריק קומען צו דעם שואל,